شاکر شجاع آبادی صاحب دی سیں ہک حمد ہے اللہ تعالی دے ناں کول ابتدا کریندے ہیں اسیں شاکر صاحب دا بے مثال کلام سیں اللہ تعالی دی بارگاہ اچ رمیندن سئیں کہ میکوں شگرد اپݨا بݨا اے خدا میکوں شگرد اپݨا بݨا اے خدا نعت گوئی کرݨ دا مزہ آ ونڄے میکوں اینجھا پڑھا ݙے سبق عشق دا۔ نعت گوئی کرݨ دا مزہ آ ونڄے۔ میݙے دل اچ محبت دی شمع ٻلے۔ میݙیاں نظراں کوں تاب نظارہ ملے۔ سامݨے ہووے محبوب جلوہ نما۔ نعت گوئی کرݨ دا مزہ آ ونڄے۔ اتے فرمیندن کہ شان عربی دی تحریر ہے عرش تے۔ شان عربی دی تحریر ہے عرش تے۔ سنڑیے ایویں مولا اگر ایویں ہے۔ عرش اعظم دی میکوں زیارت کرا نعت گوئی کرݨ دا مزہ آ ونڄے۔ شعر ذہن اچ وحی بݨ کے آندے رہن تھیواں محتاج نہ کہیں فرشتے دا میں تھیوے الہام حسان وانگوں عطا نعت گوئی کرݨ دا مزہ آ ونڄے۔ میں گنہگار شاکر سیاہ کار ہاں۔ نعت گوئی دے قابل بھلا میں کتھاں۔ صدقے محبوب دے میکوں شاعر بݨا۔ نعت گوئی کرݨ دا مزہ آ ونڄے۔ کمال شکریہ سوہݨا سئیں جیڑھے جیڑھے بھرا ساݙی ایں لائیو سٹریم کوں جوائن کیتی پئن نکمے پئے ہوندے ہیں سوہݨا سئیں ویلھے پئے ہوندے ہیں گھنٹہ ݙو ہوندے چلو اساں کے بھراواں نال گپ شپ کر گھنسوں زندگی سوہݨا سئیں ٻہوں مختصر ہے۔ کوئی پتہ نئیں لڳدا ہک ساہ گھدی ٻیٹھے ہیں پتہ نئیں ایہو ساہ ولا نکلدے یا نئیں نکلدا ٻارو گزارش اے ہوندی اے تساں بھراویں کولو جو جتھاں جتھاں وی رہو اپݨے ارد گرد جیڑھے تہاݙے دوست، احباب، رشتے دار، تل وطن، وسیب آلے جیڑھے رہندے پئن انھاں نال بݨا کے رکھی کرو سݨا سئیں انھاں دے ݙکھ درد دی۔ انہاں دے حال حوال دی خبر رکھی کرو۔ کیوں جو کوئی نی پتہ لگدا بھئی تساں روٹی کھندے بیٹھے ہوو تے نال آلے ہمسائے دے بال بکھے ہوون اور جیڑھی تساں روٹی کھندے بیٹھے وے او تہاڈے کولو وادھو ہووے تساں اوکوں ضائع کر سٹو۔

تے جیتݨی میں سمجھینداں جے تک میݙا ذہن کم کریندے ایں فرج وی ساݙے معاشرے کوں ٻہوں خراب کیتے۔ سہولتاں جیڑھیاں وی ہن نہ سئیں جیڑھیاں وی ساݙی اسائش واسطے سہولتاں ایں دنیا اچ بݨائیاں ڳئن انسان بݨائن اللہ پاک نوکوں عقل ݙتی اے۔

او انھیں غریبیں تک پہنچ ویندی ہئی او وی کھا گھندے ہن کوئی بھکھا نہ رہندا ہئی۔ اج کل سئیں جتنا وی مال مٹیریل ہے لوکیں کولو ٻا آپ کھندن جیڑھا بچدے اوکوں ونج کنیں فریج اچ ولا رکھیندن سئیں تے غریب شدہ کیݙے مرے غریب شدہ کیݙے ونڄے برکتاں ختم تھی ڳن سݨاں سئیں۔ کمال مہربانی سونا سئیں ساکوں جوائن کیتے جیو عمران خان جیو پاک فوج سئیں ناصر اقبال صاحب این سارے نال آدھن بھائی بات تو کرو آپ سونا سئیں الویندے بیٹھے ہیں شاید تہاڈے تک آواز نہیں پیندی اپنا مائیک شائیک اپنا کوئی سپیکر شپیکر سیٹ کرو آ سوال کریندن سئیں کہ بھرا کتھوں دے یوے تساں سونا سئیں میں بیسکلی ڈیرہ غازی خان داں لیکن تل وطن تے کائن وی فی الحال ٻہوں ٻہوں پریں آیا ودا میں بس عرض ای ہوئے کہ تساں بھراواں نال محبت اے اپنے وسیب نال محبت اے شغل ملا لگے پراندے ہیں تساں بھراواں دے نال۔

سݨو سئیں شاکر شجاع آبادی صاحب دی ہک نعت تہاکوں سݨیندے ہیں سئیں۔ اوندے بعد ݙوہڑیاں تے غزلیں دا سلسلہ شروع کریسوں۔ فرمیندن سئیں کہ جہان دنیا دی سوچ بعد اچ خدا دا پہلا خیال توں ہئیں۔ جہان دنیا دی سوچ بعد اچ خدا دا پہلا خیال توں ہئیں۔ کمال قدرت وی ہن کروڑاں وجود قدرت کمال توں ہئیں توں بادشاہاں دا بادشاہ ہیں سبھے شہنشاہ رعایا تیڈی تیڈا شہنشاہ ہے ہک شہنشاہ تے اوں دا جاہ و جلال توں ہئیں خدا وی حی قیوم ذات ہے تے اوں دا محبوب وی حیات ہے۔ جو نئیں منیندے انہاں دی مرضی میݙے تاں ہر وقت نال توں ہئیں ابھردے جیڑھا ضرور لہندے عروج کوں ہے زوال لازم کݙاہیں نہ جیکوں زوال آوے عروج او لازوال توں ہئیں رفیق اونویں رفیق ہوندن تعریف جتنی کرن ہے تھوڑی۔ رفیق اونویں رفیق ہوندن تعریف جتنی کرن ہے تھوڑی رقیب جینجاں کرن تعریفاں او صاحب خوش خصال توں ہیں او صاحب خوش خصال توں ہیں میں ہیرا موتی یا لال آکھاں اے تیڈی جتی دا مل وی کائنی مثال تیڈی میں ڈیواں کیویں جو بے مثل بے مثال توں ہئیں۔ او عکس جلوے دا کر گیا ہا کلیم بے ہوش طور کولے۔ او عکس جلوے دا کر گیا ہا کلیم بے ہوش طور کولے۔ جو تیکوں ݙیکھاں تاں سینہ ٹھردے خدا دا اینجھا وصال توں ہئیں۔ حسین نظارے تے چندر تارے خدا نے تیڈی ہے ویل گھولی۔ ہے حسن یوسف کݨاواں تیڈا سراپا حسن و جمال توں ہئیں۔ جے نور آکھاں تاں کوڑ کائنی بشر وی آکھاں تاں اے وی سچ اے۔ سمجھ حقیقت نئیں آندی تیڈی عجیب اللہ دی چال توں ہئیں۔ زمانہ پندا پئے تیڈے در توں سوالی شاکر وی بن کے آئے سئیں زمانے دا ہے سوال جنت حضور میڈا سوال توں ہئیں زمانے دا ہے سوال جنت حضور میڈا سوال توں ہئیں۔ ٻہوں سوہݨی نعت سئیں شاکر شجاع آبادی صاحب لکھدن سئیں۔ دعا کریسوں کہ اللہ پاک شاکر شجاع آبادی صاحب دی عمر دراز کرے، انہیں دی بیماری، انہیں دی تکلیف کوں اللہ پاک ٹالے۔ بہوں سوہنڑا لکھدن سیں ساڈے وسیب دا ماݨ ہن سئیں۔ اچھا ناصر اقبال صاحب آدھن سیں اپنڑاں واٹس ایپ نمبر بھیجو سوہنڑا سئیں۔ واٹس ایپ نمبر ساڈا ہے پیا سنڑا سیں انشاء اللہ تعالی کجھ ڈیوہاریں تک اوکوں ایکٹیویٹ کریسوں اوندے بعد جیڑھی ویڈیو اپلوڈ کریسوں انشاء اللہ تعالی اوندے وچ واٹس ایپ نمبر وی تہاکوں شو تھی ویسی جرمنی چوں بھرا ساڈے نال ہن سیں بہوں دور کنے تساں ساڈے نال ہی وے تہاکوں سلام تہاڈی سنگت کوں سلام سارے سرائیکی وسیب کوں جیڑھا تہاڈے نال جرمنی وچ رہندا پئے انہیں کوں وی سلام سیں۔

جڈاں وی ہردن نصیب یارو اے نت غریباں کوں ہار ڈیندن جڈاں وی ہردن نصیب یارو اے نت غریباں کوں ہار ڈیندن امیر خوشیاں خرید گھندن غریب روندیں گزار ڈیندن۔ کہیں وی اہل وفا دے کولوں ملی نہ میکوں وفا دی ذری وفا دے بدلے جفا کریندن تے چا تے قسماں وسار ڈیندن حیاتی ساری یقین کیتے یقین دے وچ فریب کھادے عذر رقیباں تے خواہ مخواہ ہے جو دھوکھے یاراں کوں یار ڈیندن۔ خدا دی نگری دے وچوں غم دی ملی وراثت غریب کوں ہے۔ خدا دی نگری دے وچوں غم دی ملی وراثت غریب کوں ہے۔ ملے جو کہیں جاؤں خوشی دا رستہ امیر کندھیاں اسار ڈیندن۔ جفا دی گھلی اندھاری اینجھی وفا دے ٻوٹے پٹیج ڳئے ہن اے لوک بݨ ڳئن پجاری دھن تے تے پیار دولت توں وار ݙیندن اے لوک بݨ ڳئن پجاری دھن دے تے پیار دولت توں وار ݙیندن۔ سکون لٹ کے قرار لٹ کے تے کہیں سہاگݨ دا پیار لٹ کے سکون لٹ کے پیار لٹ کے تے کہیں سہاگݨ دا پیار لٹ کے عجب خدا دی ہے بے نیازی جو بندے بندیاں کوں مار ݙیندن اداس دلڑی اداس چہرے اداس سوچاں اداس نظراں۔ اداس دلڑی، اداس چہرے، اداس سوچاں، اداس نظراں۔ زمانے دے وچ ہزاراں لوک ہن جو ایں وی عیداں گزار ڈیندن۔ اٹھی و شاکر توں پونجھ ہنجوں تے ٹر پو کامل ولی دے در تے۔ اٹھی و شاکر توں پونچھ ہنجوں تے ٹر پو کامل ولی دے در تے۔ سخی سنڑیندن ولی خدا دے نصیب وگڑے سنوار ڈیندن۔ سخی سنڑیندن ولی خدا دے نصیب وگڑے سنوار ڈیندن۔ کمال مہربانی سونا سئیں جیڑھے بھرا ساڈی سٹریم کوں جوائن کیتی پن اللہ پاک تاکوں خوش رکھے سئیں دوستیں کوں اپنے سنگت بیلیاں کوں انوائٹ کرے سو تاکہ او وی ساڈی این سٹریم دا حصہ بن ونجن بیا کچھ نہ سی کم از کم سرائیکی زبان تے سن گھنسن سئیں پردیسی بھرا جیڑھے اینجھے ویلے تھکے ہارے کمیں کولو واپس اندن انہیں کوں وی اساں خوش آمدید آدھے ہیں سئیں۔ اوندے بعد تہاکوں ہک ڈوہڑا سنڑیندے ہیں سئیں غلام مصطفی دلچور صاحب دا سئیں۔ بہوں کمال لکھدن سئیں۔ فرمیندن کہ خیرات گھنن میں آیا ہاں نہ اینویں توں دڑکا میکوں خیرات گھنݨ میں آیا ہاں نہ اینویں توں دڑکا میکوں خیرات چا گھت میݙے کاسے وچ نہ خالی مول ولا میکوں ٻئے در وی ڈھول ہزاراں ہن نہ ٻیا در ݙکھلا میکوں دل چور کوں یا

کوئی بجلی دا جھٹکا لگے پتہ نئیں کیا تھیسیں ساڈا جیڑھا ڈی ایس ایل آئی انٹرنیٹ آلا سی او جواب ڈے گئے تے ول لائٹ آئی ہے تو بھراویں دے نال ہن حاضر تھے بیٹھے ہیں

سئیں تکوں دلنور نور پوری دا کلام سنڑے نے ہیں سئیں اللہ پاک انہاں کو جنت جا ڈیوے سئیں فرمیندن کہ ساڈے دل وچ پیار دا جذبہ ہے ہی سانگوں پیار کریندے ہیں۔ ساڈے دل وچ پیار دا جذبہ ہے ہی سانگوں پیار کریندے ہیں۔ جتھ حسن دی شمع بلدی ہے اتھ اکھیں چار کریندے ہیں۔ ہک بئے دے نال نبھاون دے اساں قول اقرار کریندے ہیں۔ منگے سر دل نور پیار جڈاں اس نہ انکار کریندے ہیں منگے سر دل نور پیار جڈاں اس نہ انکار کریندے ہیں دل نور نور پوری کرد صاحب دا کلام سی تساں سنڑدے پئے آوے۔

دل خوش تھی ویندے۔ پردیسی بھراواں واسطے سئیں رشید عاشر صاحب این سی لئیے کولو انہاں دا ہک کلام پیش کریندے ہیں سئیں۔ فرمیندن سئیں کیویں پچھدئیں وطن دے حال ولا ساکوں وطن دا رہوݨ نئیں بھلدا۔ کیویں پچھدئیں وطن دے حال ولا ساکوں وطن دا رہوݨ نئیں بھلدا محبوب مٹھے دا ڈھا کوں توں ایویں ہتھ کوں چاوݨ نئیں بھلدا تے اوندا طاق ولا تے ویلک چوں میڈے نال الاوݨ نئیں بھلدا۔

تیݙی نظر سبھئیں توں قاتل ہے ذرا ہولے اکھ جھمکائی کر اساں بھولے بھولے لوک ہیسے کجھ سوچ تے پلک اٹھائی کر متاں نظر تیݙی ہاں چیر ونڄے اکھ اکھ اچ یار نہ پائی کر ایندی شازب تاب نی چا سڳدے نہ ساݙو نظر بھنوائی کر۔ ایندی شازیب تاب نی چا سگدے نہ ساڈو نظر بھنوائی کر۔ شازیب صاحب دا کلام سی تساں سنڑدے پئے ہاوے۔ ایندے بعد سئیں شبنم اعوان صاحبہ دا ہک کلام تہاݙی خدمت وچ پیش کریندے ہیں، ول شاکر صاحب دا ہک ݙوہڑا تہاکوں سݨیسوں۔ او فرمائیندن کہ۔ شلا خیر ہووی ڈھل اکھیاں دی بھر جام دیوانے پیندے ہن۔ شلا خیر ہووی ڈھل اکھیاں دی بھر جام دیوانے پیندے ہن۔ توں زخم اولڑے لیندا ہیں وڈے حوصلے نال او سیندے ہن۔ پرواز توں پہلے پر ٹٹ گئے کنبھ کھتھڑے پئے لتڑیندے ہن۔ جڈاں شبنم چوٹ ہے لگ ویندی پچھے لوک سیاݨے تھیندے ہن۔ جݙاں شبنم چوٹ ہے لڳ ویندی پچھے لوک سیاݨے تھیندے ہن۔ کمال مہربانی سوہݨا سئیں۔

نیٹ ورک ڈاؤن تھی ویندے میں آپ بھی پریشان ہاں لیکن خیر اے چلدا رہے ویندے سونا سی ایندے وچ نہ تساں کچھ کر سکدے وے نہ اساں کچھ کر سکدے ہیں خیر کوئی جوائن کرݨ چاہوے سوہݨا سئیں میں لنک جیڑھا نا او تہاݙے سامݨے سکرین تے وی شو تھیندا پیا ہوسی نال میں کمنٹس اچ وی او لنک جیڑھا نا پوسٹ کر ݙتے سٹریم یارڈ دی ویب سائٹ تے ونڄ کے نے بلکہ ایں لنک کوں کلک کریسے تاں کو آپے سٹریم یارڈ تے گھن ویسی اوں بعد میݙے کولو نوٹیفکیشن آ ویسی جیڑھا بھرا جوائن کرݨ چاہسی میں اوکوں الاؤ کر ݙیساں انشاءاللہ تعالی ول بڈ گپلے سوں۔ شاکر سویو آبادی صاحب دا ہک قطعہ سی فرمیندن کہ آس امید ناکام نہ تھیوے۔ آس امید ناکام نہ تھیوے یار ولا بدنام نہ تھیوے۔ آس امید ناکام نہ تھیوے یار ولا بدنام نہ تھیوے چھیکڑی وعدہ ہئی اج اوندا اج تاں شالا شام نہ تھیوے۔ ٻیا سنگتاں وفادار ہاں میں وفادار رہساں وفاواں دی نگری دا سردار رہساں وفادار ہاں میں وفادار رہساں وفاواں دی نگری دا سردار رہساں محبت کرݨ جے گناہ ہے تاں شاکر گنہگار ہاں میں گنہہ گار رہساں۔ شاکر صاحب دی جیڑھی شاعری ہے نا سئیں ایندا کوئی مول کائے نی سئیں۔ ماشاءاللہ بہوں کمال لکھدن سئیں بہوں کمال لکھدن۔ سنڑاں سئیں اے ہک بھرا ساڈے نال شامل تھئن نا اگر میں غلط بنڑاں تے معذرت دے نال سئیں۔ ڈینیزر زیرو ون فرمیندن سئیں ہائے مسات۔

تے جتھاں سرائیکی بھرا کٹھے تھیندن یا کہیں کوں پتہ لگدے بھئی یار اے سرائیکی اے او آدھن ہاں مساعد کیا حال ہے۔ مساعد لفظ کوں جیلے بندہ سنڑدے نا دل ہک دوا خوش تھی ویندے کیوں جو اے پیور سرائیکی زبان دا لفظ ہے۔ مساعد اساں تابع دار بھرا تے رناں جیڑھا وی ہے توں سٹریم تے آئیں کمال مہربانی سئیں۔ ہݨ توں ٹر ڳئیں وی تیݙی کمال مہربانی تیݙے واسطے ہک ݙوہڑا شاکر شجاع آبادی صاحب دا فرمیندن کہ اے ٹھیک اے رب تیکوں حسن ݙتے مسات کہ اے ٹھیک اے رب تیکوں حسن ݙتے پر ایݙا ماݨ گھمنڈ نہ کر اے ٹھیک اے رب تیکوں حسن ݙتے پر ایݙا ماݨ گھمنڈ نہ کر جیڑھے سک ڳئے ہن اجھو لہہ ویسن۔

ماشاءاللہ اسیں کیا رنگ لے بیٹھے ہیں ہک بھیرا اساں جرمنی کولوں آیا بیٹھے یہ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ اسلام آباد کولوں آیا بیٹھن جاوید بھیرا اساں تاکوں سلوٹ کریندے ہیں دل دی بہوں بہوں گہرائیں کولوں کیوں جو جیڑھی سن اسیں اج کل کوویڈ دی صورتحال چلدی پئی ہے ایندے وچ تساں بھراویں دا، تساں ڈاکٹر حضرات، پیرا میڈیکل سٹاف دا، نرسز دا، جیہڑے سارے ڈسپنسر حضرات ہن، وارڈ بوائے ہن، جتنا وی ہسپتال دا عملہ ہے نا سئیں، اینجھے ویلے ایویں آکھو ایہ جہاد کریندے پئن، انہیں کوں اللہ پاک اتنا ثواب ݙیسی نا سئیں کہ تہاݙی سوچ ہے۔ کیونکہ جیہڑا بندہ آپݨی زندگی کوں ڄاݨ ٻجھ کنیں خطرے اچ پاوے، ݙوجھے دی زندگی بچاوݨ واسطے یا کہیں کہیں وی نیک مقصد واسطے اگر کوئی بندہ آپݨی زندگی کوں خطرے اچ پاوے نہ سئیں تے اوندے درجات دی کیا ہی بات ہے سئیں۔ دل نال سلوٹ ہے سئیں ہک دو حوالہ تہاکوں تے نال معذرت دے نال ہک گالھ کریندیاں سنڑاسیں اپنڑاں خیال رکھیسو کیوں جو تساں ڈاکٹر حضرات ایں ویلے پاکستان دا بہوں قیمتی سرمایہ ہیوے تساں ہیوے تاں اساں ہیں سئیں تہاڈے بغیر اساں کائن سے کمال مہربانی جاوید بھرا تساں تشریف گھن کنیں آئے وے اللہ پاک تہاکوں خوش رکھے سئیں۔ شاکر صاحب فرمیندن سئیں کہ اکھ وی سجاک رہ گئی ڈیوا وی بلدا رہ گئے اکھ وی سجاک رہ گئی ڈیوا وی بلدا رہ گئے اٹا مٹورے وچوں ول وی نکلدا رہ گئے عظمت میڈی دا قاتل کیویں چڑھے ہا پھاسی عظمت میڈی دا قاتل کیویں چڑھے ہا پھاسی۔ جج دے گھروں جو پیرا ویندا تے ولدا رہ گئے۔ بے گھر سمجھ کے جیکوں ہک سالھ ڈتے ڈتی ہم۔ بے گھر سمجھ کے جیکوں ہک سالھ ڈے ڈتی ہم۔ ائی رات او میڈے کیتے کاتیاں سنبھلدا رہ گئے۔ سازش تے ظلم اوہو نیت وی اوہا رہ گئی۔ سازش تے ظلم اوہو نیت وی اوہا رہ گئی ساڈے دکھالے کیتے چہرہ بدلدا رہ گئے شاکر غریب سمجھ جیکوں آباد کیتم شاکر غریب سمجھ جیکوں آباد کیتم موسی دی جھولی دے وچ فرعون پلدا رہ گئے موسی دی جھولی دے وچ۔ فرعون پلدا رہ گئے۔ کمال لکھدن سئیں ٻہوں ٻہوں کمال لکھدن سئیں شاکر شجاع آبادی اللہ پاک انہاں کوں صحت اور تندرستی ݙیوے سئیں تے فرمیندن کہ ربا پیار ݙتئی تاں یار وی ݙے ربا پیار ݙتئی تاں یار وی ݙے جیڑھا کہیں دا نہ لئی لگ ہووے۔ میݙی صفت ہووے مہیوال طرح او سوہݨی دے لڳ بھڳ ہووے۔ ذری رس پووے جو کہیں ویلے اوندے پیر ہوون میݙی پڳ ہووے۔ منیں پر شاکر نہ غیراں دی ایہا یار تے پوری تڳ ہووے۔ منے پر شاکر نہ غیراں دی ایہا یار تے پوری تگ ہووے۔ سنڑاں سیں یار ہووے تے وت آپنڑاں ہووے نہ سیں وت کہیں بئے نال تے ٹچ نہ تھیا ودا ہووے۔ کیوں جو بہوں تکلیف تھیندی ہے جیلے تہاڈا محبوب جینکوں تساں پیار کریندے وے جیکوں محبت کریندے ویسئیں اوندا کہیں وی حوالے نال کہیں ٻئے دے نال تعلق ہووے۔ ایہ اوہے لوک سمجھ سڳدن سئیں جیڑھے کٹھے ہوئے ہن، جنھاں محبت کیتی ہے، جنھاں سٹاں جھلیاں سئیں۔ اللہ پاک ہر کہیں دی محبت کوں، ہر بندے دی سنگت کوں، اوندے دوست احبابیں کوں انھاں دے قریب رکھے سئیں، دور نہ تھیوݨ ݙیوے سئیں۔ انہیں دی مونجھ کولو بچاوے۔ مونجھ کولو شاکر شجاع آبادی صاحب دا ہک ݙوہڑا یاد آ ڳئے سئیں۔ کہ تیݙی مونجھ دے وچ آ ݙیکھ سڄݨ تھی حال بھرا توں کتھ ایں۔ تیݙی مونجھ دے وچ آ ݙیکھ سڄݨ تھی حال بھرا توں کتھ ایں۔ ڳل گودڑی پا تیکوں ڳول ریہاں میں ہر ہک جا توں کتھ ایں۔ ہر گلی کوچہ بھوں آیاں نی اے رپیا توں کیتھیں کھڑے شاکر مار ٻتھاڑے سئے آ آپ ݙسا توں کیتھیں کھڑے شاکر مار ٻتھاڑے سئے آ آپ ݙسا توں کیتھیں۔ کمال مہربانی سونا سائیں جنہیں بھرا ساکوں جوائن کیتی پن ایں بٹ گپ اچ۔ عیسیٰ گھدی پین سیں کمال مہربانی سنڑا سیں اج کل جیڑھے ملک دے حالات تھئے ودن اللہ پاک بچاوے میں میڈے اے یوٹیوب چینل بنڑاونڑ دا مقصد اے ہج سنڑا سیں کہ میں وسیب دی جیڑھی شاعری اے جیڑھے ساڈے دوست احباب شاعری کریندن سیں

میں وی پسند کرینداں سرائیکی شاعری کوں کیونکہ میں خود سرائیکی آں سونا سئیں بیٹھیں بیٹھیں ایویں ہک ڈیمار شغل میلے اچ میں سوچے کہ یار ایویں چینل بنڑیندے ہیں تاکہ دوست احباب جیڑھے سرائیکی شاعری کوں پسند کریندن۔ انہیں کوں سرائیکی شاعری سنڑیسوں تے سارے وسیب دے دوست جیڑھے لکھیندن شاعری انہیں دی شاعری سارے بھراویں تک پہنچسی سئیں۔ تے الحمدللہ اج ڈیکھو تساں بتری ہزار دی ساڈی فیملی تھی گئی ہے۔ بیشک لائیو ہک بیٹھے ایں ویلے۔ ساݙی سٹریم کوں ہک بندہ ݙیہدا ٻیٹھے لیکن ایندا مطلب ایہ نئیں بھئی اساں چھوڑ ونڄوں ایں مشن کوں آپݨیں مقصد کوں جیندے واسطے سݨا سئیں اساں ایہ کجھ کریندے پئے ہاں نا سئیں جیڑھی ہستی واسطے جنھیں لوگیں واسطے۔ او نہ جو ݙیکھن وت وی اساں ایں مشن کوں جاری رکھیسوں۔ اے ساݙا فرض بݨدے سئیں تے ہک ٻیا ݙوہڑا سݨیندے ہسیں غلام مصطفی دلچور صاحب دا فرمیندن سئیں کہ وس کولوں لیراں کون پیندے۔ اے غربت یار پویندی ہے۔ وس کولوں لیراں کون پیندے اے غربت یار پویندی ہے۔ متاں سمجھو شوق توں کوئی پیندے مجبوری پئی پنویندی ہے۔ فٹ پاتھ تے سمدے اوہے ہن جیکوں قسمت چا ٹھکریندی ہے۔ دل چور نہ غربت پیش پوے جے پوے مار مکیندی ہے۔ دل چور نہ غربت پیش پوے جے پوے مار مکیندی ہے۔ ڈیکھو نا سی ہن ماشاءاللہ کینجھے کینجھے الفاظ ہن سی کینجھی سوچ ہے اور کتھاں گہرائی اچ ونج کنیں لکھدن سی۔ اے عظیم شاعر انسان دے وسیب ہے۔ تے میں گزارش کریساں اوں بھرا کوں جیڑھا بھرا اینجھے ویلے ہمت اوں نئیں ہاری اور او بیٹھے تھیا اساڈے نال لائیو بیٹھے۔ سید محسن نقوی صاحب فرمیندن سی او میں توں ایویں پردہ کریندا ہے شہر وچ او میں توں ایویں پردہ کریندا ہے شہر وچ سورج توں جیویں پردہ کریندی ہے چاندنی۔ تے حسین گوہر صاحب دا سئیں ہک شعر فرمیندن۔ اساں خیرات کیتی ہئی فقط مینہہ واسطے مولا اساں خیرات کیتی ہئی فقط مینہہ واسطے مولا انہاں معصوم فصلاں تے کیہاں کم ہا ننہاں ویندا۔ اونہاں وی سوہنڑا سئیں اجکل جیہڑا نا۔ ڈھیر بارشاں تھیندیاں پن اپنڑے پنجاب اچ اپنڑے تل وطن تے۔ خیر سیزن تے چاولیں دا ہے جیڑھے بھرا چاول رہی پن انہیں دی کجھ بچت تھی ویسی۔ ناصر اقبال صاحب سیں بھرا تہاکوں سٹاں ہر بندے کوں سٹاں لگیاں ونجاون سیں۔ ہر بندہ اپݨے درد کوں اندروں پیتی ادا رہندے۔ تے جیڑھے سارے شاعر حضرات ہن اے انھیں کوں سب کولوں زیادہ سٹاں لگیاں ویندیاں ہن۔ ایہے شودے پچھے اپݨے سٹیں کوں الفاظ اچ جیڑھا نا بیان کریندن۔ ݙسدیاں تاں نئیں تکلیفاں ݙسدیاں تاں نئیں چوٹاں بھئی کیڑھے کوں کتنا سٹ لگی ودی ہے۔ لیکن انھیں دی الفاظ دی گہرائی کولوں پتہ لڳدے کہ یار واقعی بندے کوں جیڑھا نا سٹ لڳی ودی ہے۔ اقبال سوکڑی صاحب فرمیندن اساں مدت کولھوں ہیں تس دے ہیلک اساں مدت کولھوں ہیں تس دے ہیلک توݨے دریا گزردے نال اساݙے دریائے سندھ سئیں عظیم دریائے پاکستان دا وݙا دریائے سئیں ٻارہاں مہینے واندے ساݙے تل وطن وچوں گزردا پئے سئیں۔ ساݙے علاقے اچ ہریالی دا باعث ہیسیں تے ساݙی حکومت دی نااہلی کنیں حکمرانیں دی نااہلی کنیں اے تباہی دا باعث وی بݨدے سیں۔ اللہ رحم کرے ہݨ جیڑھیاں بارشاں تھیندیاں ونجن سیں پچھو کنیں پاݨی دا زور تھیسی وت ݙیکھو سیں کیا تھیندے ساݙے نال کیا کریندے طالب وطن دو تیں دریا سیں۔ جام صاحب دی شاعری سیں اے بھرا ساڈے نال سلام کریندن۔ وعلیکم سلام بھرا کمال مہربانی۔ ہک منٹ بھرا میں ذرا ایئں سکرین کوں تھوڑا جیاں جیڑھا نا وڈا کراں کیوں جو میں کوں تساں بھراواں دے کمنٹ جیڑھا نا ناصر اقبال صاحب فرمیندن سئیں کہ اپنا غم سنانے کو جب نہ ملا کوئی تو رکھ دیا آئینہ سامنے اور خود کو رلا دیا۔ بھرا اساں تے نسے چاہندے کہ تساں روو، کیوں روو، روون تہاڈے دشمن سئیں جنہاں تہاکوں غم ڈتن۔ اساں تے تہاکوں خوش کرݨ واسطے تہاݙا دل جیڑھا نہ سی مٹھا مٹھا کرݨ واسطے لائی وائے ٻیٹھے ہیں۔ پریشان نہ تھئے کرو بھرا، وقت ہمیشہ ہکو جیہاں نھیں رہندا۔ ٹھیک ہے نا سائیں تے جیڑھے جیڑھے بھرا ساڈے نال بیٹھن سیں کمال مہربانی سونا سیں اچھا میں بہوں دیر دا ہک میرے ذہن اچ گالھ اندی بیٹھی ہے اے جیڑھا مینار پاکستان تے واقع تھے او کیڑھی محترمہ ہائی عائشہ ٹک ٹاکر یار حد ہوندی ہے بے حیائی دی فحاشی دی اچھا میں اپنڑی گالھ کراں الحمدللہ میں اج تک ٹک ٹاک انسٹال کوئنی کیتا ہاں ویڈیوز واٹس ایپ تے اگو پچھو مطلب جیڑیاں کوئی ویلڈ ہوندیاں یا ہر بندے دی سوچ دے مطابق لوک شیئر کریندے لیکن یار اے فحاشی جیڑی ہے نا ساڈے ملک اچ جیڑی آ گئی ہے حکومت کوں چاہیدا ہے کہ ایکوں مکمل بین کرے۔ اج لوکے جاں عزتاں میریں بھیݨی۔ تساں ݙیکھو پیو ماء سمجھیندے کہ اندرو ساجاں میریں بھیݨی کڄے پردے اچ ٻیٹھن پردے اچ ٻیٹھن لیکن ہک موبائل دے آوݨ دی وجہ کنے پیو ماء دی نظریں کولو تاں اوجھل ہن او لیکن دنیا انہیں کوں ݙیدی ٻیٹھی ہے اور انہیں دے جیڑھے کردار ہن جیڑھے اعمال ہن انہیں دے ایویں ہک بزرگ سئیں طبیب ہک واقعہ میکوں یاد آندا پئے تہاکوں سݨیندے ہیں سئیں۔ انہیں دا مشن ہئی انسانیت دی خدمت او پیسہ پیر نہ ہن مطلب پیسے کوں نہ چاہندے ہن۔ او کریندے کیا ہن سویر نال اٹھدے ہن۔ اپݨی زوجہ کنیں پچھدے ہن کہ محترمہ اڄ کیا کیا ضرورت ہے، اڄ کیا کیا آنݨے سئیں۔ انہاں دی جیڑھی گھر آلی ہئی او انہاں کوں ہک لسٹ بݨا کنیں ݙیندی ہئی سامان دی بھئی اڄ سبزی گھنݨی ہے، اڄ دال گھنݨی ہے، اڄ گھیو گھنݨے، وتاؤں گھنݨ یا کدوں، مولی، گاجر جو وی گھنݨے مطلب ضرورت دا اوکوں لسٹ بݨا کنیں ݙیندی ہئی۔ او حکیم صاحب پرانے دور دی گالھ ہے اونجے ویلے حکیم ہوندے نے ڈاکٹر تے ایم بی بی ایس تے اے ہن آگن سیں اللہ پاک انہیں کوں وی سلامت رکھے اے وی ساڈے فائدے واسطے ہن تے حکیم صاحب دکان تے ویندے ہن مریض انہیں کولو جیڑھے اندھے ہن او انہیں کولو پیسے گھندے ہن جیلے انہیں دا حساب کتاب سودیں دا پورا تھی ویندا ہیسی او مریضیں کولوں پیسے گھنݨ بند کر ݙیندے ہن۔ فری انھیں دا علاج کریندے ہنسی باقیاں دا لوک ضد کریندے ہن بھئی تساں مہربانی کرو گھنو پیسے تہاݙی وجہ کنیں اللہ پاک سارے ٻالیں کوں صحت ݙیندا پئے تہاݙے علاج کنیں لیکن انھیں دا جیڑھا اصول ہے نی سا اصول دے پکے ہن او پیسے نہ گھندے ہن۔ وقت گزردا رہ ڳیاسی گزردا رہ ڳیاسی۔ ہک بندہ کوئی غیر ملکوں اپݨی ٻال کوں گھن کن آیا اوں حکیم کن اے۔ اوں ٻال دا غیر ملکوں او لا علاج تھی کن آئی سی۔ انہاں اکھیا ایندا غیر ملک اچ کوئی علاج کائے نی۔ حکیم صاحب کولو گھن آیا۔ حکیم صاحب دی نیت چنگی ہوندی ہئی۔ اللہ والا ہئی۔ اوں اوں ٻال دا علاج شروع کیتے سئیں۔ اور جیڑھے ݙیوار پہلے ݙیوار او ٻال آئیے ݙکھالݨ حکیم صاحب اوں موقع تے اوں ٹائم تے پہنچے ٻیٹھے ہن

پیسے تساں کوں گھنݨے پوسن انہاں آکھیا کوئے نہ سئیں خیر او بندے ٻہوں متاثر تھئے او لڳے ڳئے اللہ پاک حکیم صاحب دے ہتھ تے شفا رکھی ہئی او ٻالڑی ٹھیک تھی ڳئی تے او ول وی نہ وڄے خیر وقت گزردا رہ ڳیا گزردا رہ ڳیا حکیم صاحب ٻڈھے تھی ڳئے سئیں۔ انسان ایسی انسان ڈاکٹر وی ہووے توڑے حکیم وی ہووے اوکوں وی بیماری تھی سگدی ہے اللہ دا اللہ نظارے ڈکھ لیندے نا سئیں اللہ دا کرنڑ اینجھا تے اوں حکیم صاحب و تھی گیا فالج تے گھر آلی وی تھی گئی فوت حکیم صاحب بیچارے پیرالائز تھی گئے۔ بسترے نال لگ گئے۔ حکمت وی گئی، دکان وی گئی، سارا کجھ گیا۔ حکیم صاحب دیاں ڈو بالنیاں ہنسن۔ تقریبا جوان ہنسیں او۔ ہن حکیم صاحب جلے کھٹڑے تے پئے گن تے گھر اچ جیڑھی جمع پونجی کیوں جو حکیم صاحب تے اتنا خرچہ رکھیندے ہن نہ سی جیڑھا سویر نال گئے تے شام دا پورا تھی گیا۔ حالات خراب تھی گن سیں، گھر دی جیڑھی جمع پونجی ہئی او مکدی ویندی ہئی آہستہ آہستہ، جیڑھی وڈی دھی ہئی حکیم صاحب دی ماشاء اللہ پڑھی لکھی ہئی اوں ڈٹھے بھئی گالھ ایم ہے ہن بھرا وی ساڈا کائنی تے حکیم صاحب جیڑھا ہے نا میڈا والد صاحب مطلب اے وی بیمار تھیالا تے ہݨ کیا کیتا ونڄے بھئی؟ اوں آکھیا چلو میں پڑھی لکھی آں میں ویندی ہاں کہیں دکان تے کہیں سٹور تے کہیں آفس اچ کہیں جاہ تے ونڄ کے ناں نوکری کریندی ہاں۔ او بھیݨ ساݙی نکھتی با پردہ تھی کے ناں جتھاں وی ڳئی سی نوکری واسطے ڈگریاں چا کے ناں اڄ کل جیہڑے ٻاہرو لوک ہن نا سئیں ایہ ایویں آکھو جیویں مکھیاں نی ہوئیاں مکھیاں۔ ٻہوں گندے لوک ہن۔ ہر بندے آکھے سی ٹھیک ہے اساں تاکوں نوکری ݙیندے ہیں لیکن توں ساݙا دل خوش کر ہݨ اوندی تربیت اوندی نیت اوندا کردار اوں ٻالڑی دا اینجھا نہ ہئی۔ او جتھاں ویندی ہئی چپ کر کے ولا پچھتے کیوں جو اڳوں ڈیمانڈ ایہا ہئی۔ خیر او ݙیوار ݙو بیچاری ذلیل تھیندی رہ ڳئی۔ نیٹے تے حالات ایں پہنچ ڳئے بھئی گھر اچ کھاوݨ دی کچھ نہ رہ ڳئی۔ اوں سوچے بھئی جتھاں نوکری کرݨی اے جے اتھاں غلط کم کرݨے کیوں نہ میں غلط کم کوں نوکری بݨاواں۔ او ٻالڑی ٹر ڳئی ہک ہر علاقے اچ ہر شہر اچ اینجھے لوک ہوندن جسم فروشی آلے ایں طبقے دے لوک ہوندن اور جیڑھے ایں کم نال تعلق رکھیندن جیڑھے شوق رکھدن انہاں کوں اینجھے علاقیاں دا پتہ ہوندے پچھدیں پچھیندیں خیر اوکوں پتہ ہئی او ہک جاہ تے پہنچ گئی۔ اتھاں ہک گلی ہیسی اوندے وچ ڈھیر ساریاں عورتاں کھڑیاں ہن ایں مقصد خاطر جوان اندے ہن انہیں کوں پسند کریندیں ہن ریٹ بھا جیویں ہوندا ہئی او طے کریندیں ہن تے انہیں کوں اپنی جنسی تسکین واسطے انہیں کوں گھن ویندیں ہن او تریمت وی اتھیں گلی اچ ونج کے کھڑ تھئی نقاب لہا کینے منتظر تھی گئی بھئی ہنڑے کوئی اوسی پیسے نا ترتل تھیسی گھر ویساں روٹی گھنساں بھینڑ کوئی کھویساں والد کوئی کھویساں دوا علاج کریساں اوندا کافی دیر گزر گئی کوئی اوندی طرف متوجہ نہ تھیا اوندے کولو ڈھلیاں کالیاں کوجھیاں بڈھیاں بیاں ڈھگ لوگ انہیں دی طرف متوجہ تھیوے انہیں کوں گھن ونڄے تے اوں ٻالڑی ݙی طرف کہیں دید نہ مارے۔ جیلھے اوں ݙٹھے شام تھی ڳی ہے کوئی وی بندہ متوجہ نئیں تھیندا او انھیں عورتیں دے قریب ول کھڑی ہے جیڑھیاں عورتاں ٻئے پاسے کھڑیاں اے سڑک تے ٻئے پاسے کھڑی ہے لیکن وت وی او حیران تھیے بی اوندے نال کھڑی ہوئی عورت کوں لوک گھن وینداں پئے تے اوکوں کوئی نئیں پیا پچھدا۔ عجیب اللہ دا راز ہئی خیر اوکوں کہیں نہ گھا پائیسیں او ول ہئی گھر جلے او گھر دا دروازہ ٹپی اوں دا ہک دفعہ ہوش ٹھکانے تے آئے بھئی میں اج کیا کرݨ گئی ودی ہاں وی تے میکوں رب تعالی دی ذات کیویں بچائے ہک گناہ دی دلدل اچ ونڄݨ کنیں میکوں رب بچا گھدے۔ جیڑھا انسان اللہ دا نیک ہوندے نا سئیں اوندے دل وچ خوف وی ہوندے۔ او جلے گھر ائیے اونجا ہنجو نہ رکجن او روون لگ گئی۔ وائیں کے جائے نماز تے ڈٹھی اے سجدے اچ اللہ کنیں توبہ معافی منگیسی۔ اوندے بعد ول گیئے پیو دو اوندا حال احوال پچھے سی پیو جیڑھے اکھیں ڈٹھن اوں پچھے واں کہ بال کیا ہے تیکوں کیا مسئلہ ہے تیکوں اج توں میکوں پریشان لگدیں توں کتھاں گئیاں ویں کیا گزری ہے تیڈے اتے او مجبور تھی کنے اوں سارا حال پیو کوں ڈتے اوندے کولوں معافی وی منگی سی بھئی ایویں حال احوال تھئے ایویں میں گئیاں ایویں کہیں میکوں لفٹ نی کرائی تے ہنڑ میں ول ہیاں تے میڈی ہے وی توبہ۔ تیندے والد صاحب فرمایا کہ دھی اج تک تیڈے پیو کہیں بال دو کہیں دی عزت دو اکھ چاہ کے نی ڈٹھا۔ تے رب تعالی دا اے وعدہ ہے نا سئیں کہ بھئی تساں کہیں دی عزت دو اکھ چاہ کے نہ ڈکھسو تہاڈی عزت دو وی کوئی اکھ چاہ کے نہ ڈکھسی۔ اے تے رب تعالی دا وعدہ ہے سئیں او کیویں کوئی اوندو ڈکھ سگدا ہے۔ خیر ݙمہار گزریا۔ سکے ٹکر پسا پسا کنیں کھادو نے۔ ہݨ حکیم صاحب پریشان بھئی یار انہیں ٻالݨیں دی شادی وی کرݨی اے۔ جوان تھی ڳن۔ گھر اچ کھاوݨ پیوݨ دی کشے کائنی۔ ݙمہار گزردے سویر تھیندی اسی ٻاہرو دروازہ کھڑکدے۔ حکیم صاحب اٹھی نی سڳدے دھی کوں پٹھیندن ٻالڑی ونڄ ݙیکھ ہا کون اے۔ او جݙے ٻالڑی ٻاہرو ویندی اے دروازہ کھلیندی اے ݙیدھی اے تے ݙو ٹرک ہن بھریے ہوئن جہیز دے سامان کنے مزدور ہن لہیندے پئن او ول ائی اے حکیم صاحب جیڑھے اوندے والد ہن انہاں کوں ݙسے سی بھئی ابا حضور ایویں حال احوال اے ٻاہرو بھئی ݙو ٹرک ہن تے ایویں انہاں دے تے جہیز دا سامان اے تے لوک ہن لہیندے پئن اوکوں مزدور ہن حکیم صاحب پریشان تھی گن بھئی اے کیا ماجرا ہے کیندا سمان ہے جیڑھا ساڈے در تے لاندا پئے۔ ایں اثناء اچ ولا ہک دوا دروازہ کھڑکیے وت بالڑی گئی ہے ہک باریش بزرگ جیہاں باہرو کھڑا ہئی۔ اوں آکھیا بی حکیم صاحب کتھے ہن؟ ٻالڑی آکھیا بی حکیم صاحب بیمار ہن تے اندرو آرام فرمیندے پن۔ انہاں آکھیسی میں ملݨ چاہنداں۔ خیر اندرو ڳئے۔ حکیم صاحب دے کولو ٻیٹھے انہاں کولو پچھن اے سی کیا حال احوال اے۔ اے وی پچھن اے بی حکیم صاحب تساں اساکوں سنڄاݨیے یا نئیں سنڄاݨیے۔ انہاں آکھیسی میں تے ہݨ بزرگ تھی ڳیاں۔ الیل تھی گیاں میں تہاکوں نئیں سنڄاݨیا معذرت کرینداں انہاں اکھیسیں تہاکوں ہک یاد ہوسی ہک فلاݨی ٻالڑی ہئی اوکوں فلاں مرض ہئی تے میں اوکوں گھن آمی غیر ملک الا علاج کر کنے تے تساں اپݨی حکمت دے نال رب دی رضا دے نال اللہ پاک تہاݙے ہتھ اچ شفا رکھی ہئی۔ تساں ایندا علاج کیتا ہئی، او ٻالڑی ٹھیک تھی ڳئی ہے۔ میں اوندا اوہو والد ہاں مطلب۔ میں ݙیسیں، ٹھیک ہے میکوں یاد آ ڳئے تے تساں کیویں تشریف گھن آئیوے۔ اے ٻاہرو سامان پیا لاندے، اے کیا ماجرا ہے، اے کیا قصہ ہے۔ انہاں آکھیا حکیم صاحب گالھ ایویں بالڑی جیڑھے میڈی ٹھیک تھی گی اے میں خوشیاں منائیں ناں میں خوش تھیاں آپنڑے غیر ملک ڈاہنداں وی میں آپنڑے وطن تے ول گیاں سیٹل غیر ملکاں وی اتھائیں ول گیاں میڈی دھی پڑھدی رہ گئی جوان تھی گئی میں اوندا رشتہ طے کیتا اتھیں پاکستان اچ آپنڑے رشتہ داراں اچ اساں اتھیں آئے اوندی شادی کرݨ واسطے۔ شادی آلی ݙیوہار اڄ کل تہاکوں پتہ ہے سی اے بیوٹی پارلر جیڑھن نا کنواریں بغیر بیوٹی پارلر دے تے تیار نی تھیندیاں او اتو جیڑھن آئی فون تے وچو نوکیا تیتری ݙاہ خیر او آئی فون بݨݨ ڳئی اے اوانکھیا میݙی دھی سئیں مطلب کہ بیوٹی پارلر وچو تیار تھیوݨ ڳئی اے سئیں رستے چوں ٻالڑی دا ایکسیڈنٹ تھی پئے۔ او اللہ کوں پیارے تھی ڳئے۔ تے میں اوندے جہیز واسطے جیڑھا ہݨ سامان کٹھا کیتی کھڑام اتھاں میں تے ول ویݨا ہئی ولا آپݨے وطن تے غیر ملک اتھائیں جتھاں میݙا کاروبار، بزنس سارا کجھ ہے۔ میں سوچے پی ایکوں ہݨ میں کݙے کراں اوکوں جیلے جہیز کوں ݙیدھاں وی میکوں رووݨ آندا ہے۔ میکوں آپݨی دھی یاد آندی ہے تے میکوں اللہ پاک نے میݙے دل اچ اے خیال سٹیے بھئی او وی وقت ہئی ہک دفعہ توں ایکوں ہتھیں تے چاتی ودا ہوویں لا علاج کیتی ودا ہوویں موت دی کندھی تے پہنچی پئی ہئی بال تے ہک حکیم صاحب ایندا علاج کیتا ہئی اللہ پاک اونجھے ویلے ایکوں موت کنیں بچا گھدا ہئی کیوں جو ایندی زندگی ودھی گھڑی ہئی۔ جیلھے میکوں تہاڈا خیال آئے تاں میکوں دل اچ اللہ پاک نے ایہ وی خیال سٹے بھئی یار ایہ جیہڑا مال متاع جیہڑا جہیز دا میں کٹھا کیتی پیاں ایہ میں حکیم صاحب کوں ونڈ ڈیواں۔ خیر ٹر پیسی مارکا سامان گھن کنیں اتھاں پہنچ گئے۔ اتھاں ڈٹھوں نے جیلھے۔ ݙو ٻالݨیاں محلے آلے کولوں پچھیندے بھئی ٻالݨیاں وی ݙو ہن تے ٹرک وی ݙو ہن جہیز دا سامان اے۔ اوں آکھیا حکیم صاحب اونجھے ویلے تساں فیس نی گھدی لیکن ہݨ اے جیڑھا صدقہ اے نا سئیں اے تہاکوں قبول کرݨا پوسی سئیں۔ حکیم صاحب دے اکھیں چوں ہنجو نکل آئیاں تے رب دی ترکیب دے اتے۔ حکیم صاحب نے اللہ پاک دا شکر ادا کیتے کہ ڈیکھو او وقت ہئی میں پریشان ہامی بے کیا تھیسی میڈے بارنیاں دا لیکن اج او وقت اے بے اللہ پاک کتھوں کینے وسیلہ بنڑینجیں بنڑینجیں بنڑینجیں اج میڈی دھی دے جہیز دا سبب بنڑیں بیٹھیں سنڑ اسیں گالھ کرنڑ دا مقصد حاصل اے ہے بھئی جیڑھی نیت ہوندی ہے نا اسی انسان دی اج تاکوں بے شک نہ پتہ لگسی کہ یار تہاڈی نیت دا تاکوں فائدہ تھیندا پئے ہے نقصان تھیندا پئے ہے کیا تھیندا پئے لیکن آون آلے وقت اچ آون آلے دور اچ تاکوں پتہ لگسی کہ یار جیڑھے تساں اعمال اچھی نیت نال کیتے ہن اللہ پاک او تاکوں ڈبل کر کے لٹے نے۔ خیر شاکر شجاع آبادی صاحب دا ہک ڈوہڑا تاکوں سنڑیندے ہیں تاکہ شاعری آلا ماحول وی بنڑیا رہ ونجے۔ فرمیندن سئیں کہ کڈہیں پیار پروتھا نئیں تھیندا نہ سک دا رخ کملاندے۔ کڈہیں پیار پروتھا نئیں تھیندا نہ سک دا رخ کملاندے۔ نئیں گھٹدا جوش محبت دا نہ یاد توں ملدی واندے۔ نہ آس ملݨ دی مکدی ہے نہ ہجر چھڑیندا پاندے۔ تݨے شاکر ٹرݨ توں عاجز ہے مل کھڑدے راہ سڄݨاں دے۔ ایہو حکیم صاحب دے جیڑھا نہ سئیں۔ فالج کنیں میکوں یاد اے بھئی شاکر صاحب دا مصرعہ میڈے ذہن اچ اکے توݨے شاکر ٹرݨ توں عاجز ہے مل کھڑدے راہ سڄݨاں دے بے شک سئیں محبت او چیزے توڑے جو لتاں ترٹیاں پیاں ہوون توڑے جو بندہ گھوڑیں تے ٹردا ودا ہووے لیکن جیلے محبوب سݙے نا سئیں ول سر دے بھرݨے آوݨا پونیسی۔ تے محبوب وی کینجھا ہووے، جیندے نال محبت تھیوے تے وت اوندی تے کیا ای بات اے۔ ٻیا ہک ݙوہڑا سئیں فرمیندن کہ چن پتھر ہا سنگ مرمر دا، سوہݨا اتنا نئیں سئیں جیویں سنگ مرمر دا پتھر سوہݨا ہوندے ناں سئیں ایویں۔ کہ چن پتھر ہا سنگ مرمر دا اوکوں دل دی قدر شناس نہ ہئی کن ڈورے ہنس ترس کنوں نیڑے لگدی کوئی ارداس نہ ہئی دل ڈے بیٹھاں بے غنولی وچ میکوں ریہا ہوش حواس نہ ہئی۔ کوئی عذر نی شاکر سنگ دل تے میکوں سکھ دی زندگی راس نہ ہئی۔ کوئی عذر نی شاکر سنگ دل تے میکوں سکھ دی زندگی راس نہ ہئی۔ شاکر صاحب سئیں کمال لکھدن کمال لکھدن سئیں اللہ پاک انہاں دی عمر دراز فرماوے سئیں فرمیندن کہ جیڑھا فجریں توں لہ دی غر تئیں اوندی تانگھ تنگھیندا رہ گئے جیڑھا فجریں توں لہ دی غر تئیں اوندی تانگھ تنگھیندا رہ گئے کوئی جھٹ کھن تے ہک ݙسکی وچ اوندی زندگی دا ݙینہہ لہہ ڳئے۔ او قاصد نال تیار وی تھئے ایہ سوچ کہ ولدا ٻہہ ڳئے بھلا مر تاں ایہو شاکر ڳئے کیڑھا کوٹ دا کنگرا ڈھہہ ڳئے بھلا مر تاں ایہو شاکر ڳئے کیڑھا کوٹ دا کنگرا ڈھہہ ڳئے۔ اللہ پاک شاکر صاحب دی سی عمر دراز کرے۔ لکھدے تے انج ہین سئیں ہک دفعہ دل تے ونج سٹ پوندی ہے۔ کہ اوکوں آکھیں قاصد آندا پئی ایویں لا چھوڑیں میں کل آساں۔ اوکوں آکھیں قاصد آندا پئی ایویں لا چھوڑیں میں کل آساں۔ بیمار سمجھ دل شاکر دا وند لا چھوڑیں میں کل آساں۔ پووے مر تاں مرضی اللہ دی دفنا چھوڑیں میں کل آساں۔ میݙی طرفوں اوندے وارثاں کوں پرچا چھوڑیں، میں کل آساں۔ میݙی طرفوں اوندے وارثاں کوں پرچا چھوڑیں، میں کل آساں۔ کمال مہربانی سونا سئیں جیڑھے بھرا ساکوں سٹریم تے جوائن کیتی پن اگر کوئی بھرا ساڈے نال سئیں شامل تھیون چاہوے تے میں اے لنک جیڑھا نا ڈسکرپشن اچ ای انشاء اللہ تعالی میڈے خیال تے تے کوئنا ہوسی کمنٹ اچ میں ڈتی بیٹھا اے میں ولا وی شیئر کر چھوڑینا ایں لنک دے اتے کلک کر کنے بھرا تساں وی ساڈے نال ایندے وچ جوائن تھی سکدے وے اے لنک میں لنک جڑا نا سی شو کر دیتے میں سکرین دے اتے کمنٹس اچ لنک موجود ہے ایکو کلک کر کے نے سٹریم یارڈ دی ویب سائٹ دے اتے ونج کے نے تساں ساکو جوائن کر سکدے وے ساڈے نال اپنے سرائیکی وسیب مخاطب کر سگدے انہاں نال بٹھ گپ لا سگدے وے۔ شاکر صاحب فرمیندن سئیں میکوں روندا ڈیکھ کے آہدا چا ڈکھ ٹل ویسن بیمار نہ رو میکوں روندا ڈیکھ کے آہدا چا ڈکھ ٹل ویسن بیمار نہ رو نیسی پچھیا کیا ہئی کیوں روندئیں یا ایڈا زارو زار نہ رو۔ ٻہہ نال تسلی ݙیندا چا، تیکوں ڳل لہنداں لاچار نہ رو۔ توݨیں اتلے ہوں چا آکھے ہا، ہاں تیݙا شاکر یار نہ رو۔ توݨیں اتلے ہاں چا آکھے ہا، ہاں تیݙا شاکر یار نہ رو۔ ہپتے جاں سٹاں سی بہوں اوکھیاں ہونجن۔ کوڑی دلو وی سجن آکھے جا یار میں تیڈا ہاں نا کوڑے دلو۔ وت وی بندہ آدھے چل یار دل کوں تے تسلی مل گی ہے نا سئیں۔ ناصر اقبال بھرا ٻہوں لکھ دے ویسئیں۔ جام صاحب دی شاعری فرمیندن سئیں کہ ہک جام راشد دے ناں دا ݙوہڑا چا آکھو سئیں کمال مہربانی سئیں ضرور سئیں ٻیٹھے تے ایہو تہاݙے بھراویں دی خدمت واسطے ہنسیں ٻیا باقی ساکوں کوئی غرض طمع تے کائنی تہاݙا دل خوش کرݨ واسطے ٻیٹھے ہنسیں شاکر صاحب دا ہک ݙوہڑا تہاݙی خدمت اچ پیش کریندے ہیں۔ فرمیندن سیں کہ تیکوں ڈھول اجازت عام ڈتم من مرضی نال کوہیندا رہ تیکوں ڈھول اجازت عام ڈتم من مرضی نال کوہیندا رہ رت جھل کے میڈی بکاں وچ چن غیراں کوں پلویندا رہ۔ کڈھ جگر کلیجہ ہاں میڈا بھن سیخ کباب بنڑیندا رہے مر پووے شاکر کوئی ڈر نئیں توں اپنڑا کم سنوریندا رہے مر پووے شاکر کوئی ڈر نئیں توں اپنڑا کم سنوریندا رہے۔ جی برا جام صاحب دی شعری تہاڈا ناں سی جام راشد صاحب اے تہاڈے ناویں اساں ہک ڈوہڑا پیش کر ڈتے سونا سی شاکر شجع آبادی صاحب دی ہک غزل کہ اکھ وی سجاک رہ گئی ڈیوا وی بلدا رہ گئے۔ اکھ وی سجاک رہ ڳئی ݙیوا وی ٻلدا رہ ڳئے اٹا مٹورے وچوں ول وی نکلدا رہ ڳئے عظمت میݙی دا قاتل کیویں چڑھے ہا پھاسی جج دے گھروں جو پیرا ویندا تے ولدا رہ ڳئے بے گھر سمجھ کے جیکوں ہک سال ݙے ݙتی ہم ائی رات او میڈے کیتے کاتیاں سنبھلدا رہ گئے۔ سازش تے ظلم اوہو نیت وی اوہا رہ گئی۔ ساڈے ڈکھالے کیتے چہرہ بدلدا رہ گئے۔ شاکر غریب سمجھ جیکوں آباد کیتم۔ شاکر غریب سمجھ جیکوں آباد کیتم۔ موسی دی جھولی دے وچ فرعون پلدا رہ ڳئے۔ موسی دی جھولی دے وچ فرعون پلدا رہ ڳئے۔ ہک ٻی غزل سئیں شاکر شجاع آبادی صاحب دی فرمیندن سئیں کہ نفرت نال کریجے نفرت آپے پیار امر تھی ویسی۔ نفرت نال کریجے نفرت آپے پیار امر تھی ویسی۔ کینے نال نہ سڑسی سینہ دل خوشیاں دا گھر تھی ویسی آپ تڑاپی چھوڑو یارو ٹر پوو اعتبار دی راہ تے پندھ اڑانگے مکسن زندگی ٹھنکیں نال بسر تھی ویسی۔

تھل دا ماݨ تے روہ تے روہی دا ہاں پالے ٹھر ٹھر تھی ویسی خلق وچ ایندے سستا سودا غمیاں سانویں خوشیاں گھنو ہوکا ݙے تاں ݙیکھوں شاکر کٹھا آپ شہر تھی ویسی ہوکا ݙے تاں ݙیکھوں شاکر کٹھا آپ شہر تھی ویسی۔ شاکر صاحب دی ہک ٻی غزل سی فرمیندن کیہے ہوشاں ذلیل کیتے سوچاں سچا سچا کے ہوشاں ذلیل کیتے سوچاں سچا سچا کے بے ہوش کر ݙے اڄ تاں ساقی پلا پلا کے۔ اپݨا لہو پلا کے ٻوٹا وفا دا لائیوم آں پھل غیر ٻیٹھے کھاندن میکوں ݙکھا ݙکھا کے غم بے وفا دا کھا ڳئے ساری جوانی میݙی دھرتی تے اٹھداں ٻہنداں تلیاں ٹکا ٹکا کے۔ کھیسے جو خالی تھی گن قاصد جواب ڈے گئے آہدے میں تھک گیاں ہاں چٹھیاں پچا پچا کے شاکر دی خوش نصیبی بے شک ڈسا کے ول ونج کے تئیں اجاں مریسیں ایویں جوا جوا کے۔ شاکر دی خوش نصیبی بے شک ݙسا کے ول ونڄ کے تئیں اڄاں مریسیں ایویں جیوا جیوا کے۔ سوہݨا سی کمال مہربانی تساں اڄ ساݙے نال رہ ڳئے ویسیں۔ جام صاحب اساں تہاڈے تابعدار بھرا اے بھرا تہاڈا اپنڑا چینل اے او میکوں ہک بھرا ہن میڈے سنگتی ہن ناں گھنڑ مناسب نہیں میں کجھ عرصہ پہلے لوکیں دیاں فرمائشاں پوراں کریندا ہامی سئیں شاعری جیڑھی اے ناں لوکیں دی فرمائش دی انہیں دا ناں گھن کنیں پیش کریندا ہامی۔ تے ڈھیر ساریاں فرمائشاں تھیوݨ پئے ڳن ول مصروفیات زندگی اتنا تھی ڳن جو میکوں ٹائم اوکھا تھی ڳئے۔ گھٹ ٹائم ملدا ہئی میکوں۔ ایں اثنا اچ ہک بھرا دی کوئی فرمائش کافی عرصے دی چکدی ودی ہئی۔ ہک ݙینہہ ہر اوں میکوں واٹس ایپ تے میسج کیتے کہ سوہݨا سئیں تساں جتنا پیسے آدھے وے میں تہاکوں پیسے ݙینداں تے تساں جیڑھا نا میڈے ناں دی شاعری جیڑھیاں نا سیں او بنا ڈیو۔ میں اکوں آکھیا یار پیسیں دی گال کائنی تے میں تیڈے ناں دی شاعری بنا ڈیساں بینے جنے بھراویں دی مطلب فرمائش کوں میں پورا کیتے میں کوئی پیسے دی لالچ کنے نئیں کیتا۔ خیر اوں بھرا میکوں ڈیسے بھئی فلانے چینل آلے نال میں گالھ کیتی ہے سئیں اوں تے آکھیے سی میں پنج سو روپیہ گھنساں تے میں تہاڈے ناں دی شاعری بنا ڈیساں میں آکھیے یار او پیچھے وچیندا بیٹھے اپنے فن کوں لیکن میں اینجھا بندہ کائنی جو میں اپنے فن کوں ویچاں میڈے تے ہک شوق ہے بھئی میں اپݨے وسیب دے جیڑھے شاعر ہن انھیں دی شاعری کوں جݙاں نہ سئیں تساں دوستاں تک پچاواں تاکہ انھیں دی آواز دنیا دے ہر کونے تک ونڄے باقی میکوں پیسیں دی غرض لالچ کائنی تے میں بھرا تہاݙے واسطے ٻیٹھاں ٻیا کیندے واسطے ٻیٹھاں تساں حکم کریسو اساں تہاݙے حکم کوں پورا کریسوں۔

ساگر رب دی ݙیوݨ ہے پئی۔ ہنج دا پاݨی پیندے پئے آں۔ طارق نصیر ساگر صاحب دا اسی ایہ ہک قطعہ ہئی تہاݙی خدمت اچ پیش کیتے سے۔ جیڑھے جیڑھے بھرا ساݙی سٹریم کوں سݨدے ٻیٹھن سئیں کمال مہربانی اللہ پاک تہاکوں۔ خوش رکھے سونا سیں تساں رات دے ایں ویلے ساڈا ساتھ ڈتی پئے وے کہ جڈاں بال ہاسے تاں خوش ہاسے وڈی عمر دے نال زوال وڈا جڈاں بال ہاسے تاں خوش ہاسے وڈی عمر دے نال زوال وڈا ہاسے خوشیاں نال نہال ڈوہیں غم کیتے ہن بے حال وڈا لب لاہندے ہن کھل ہاسے کوں لب لہندے ہن کھل ہاسے کوں تنگ کیتے نیر نگال وݙا ٻس زائر ساݙے ڳل پئے ڳئے ایں زندگی دا جنجال وݙا جیہا سݨ اسیں تساں ݙوہڑا سݨدے پئے آوے سیں عبدالستار زائر صاحب دا ٻہوں کمال لکھدن سیں ساݙے وسیب دے شاعر ہن سیں۔ اللہ پاک انہاں کوں خوش رکھے تے جتھاں قدم رکھی تیݙے قدمیں دی ہوں خاک اکوں چمدے رل ڳئے سے کہ جتھاں قدم رکھی تیݙے قدمیں دی ہوں خاک اکوں چمدے رل ڳئے سے کیسے مٹدے مٹ تیݙے رستے تے ہݨ گھر دا رستہ بھل ڳئے سے۔ اݨ ڳݨے ثاقب ݙکھ مل پئن تیݙے راہ تے وک اݨ مل ڳئیسے توݨیں آپ ٹریے ہوں کنڈھیاں تیں تیݙے راہ تے کیری پھل ڳئیسے توڑے آپ ٹریے ہوں کنڈھیاں تیں تیݙی راہ تے کیری پھل ڳئیسے اجمل ثاقب ملک صاحب دا کلام سئیں تساں سݨدے پئے آوے ٻہوں کمال لکھدن ساݙے وسیب دے شاعر ہن سئیں۔ اوندے بعد سیں کہ میکوں پل پل پیار دے رستے تے تیں ہار ݙتی تیں خار ݙتی میکوں پل پل پیار دے رستے تے تیں ہار ݙتی تیں خار ݙتی میݙی پیت پریت کوں رول ݙتئی ہر قول اقرار وسار ݙتئی

محمد اقبال عامر صاحب دا اے ݙوہڑا تساں سݨدے پئے ہویسیں۔ پردیسی فرید بھئی آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے۔ سئیں سوہݨی صرف اللہ دی ذات ہے۔ اے اللہ پاک نے تہاݙا ذوق اینجھا بݨائے کہ تہاکوں میݙی آواز پیاری لڳدی پئی ہے ورنہ میں تاں ناچیز ہاں۔ میں کجھ نی میسیں اے تہاڈیاں محبتاں ہن سئیں۔ فرمیندن سئیں کہ کتھاں وے تنن وار بھرا بس نہ پچھ زندگی جیڑھی ہے نا سئیں بہوں اوکھی ہے بہوں کجھ مشکلات آ گیاں ہن رب تعالی دا لکھ لکھ شکر ہے کہ رب تعالی انھیں مشکلات کوں جھیڑا نہ ٹال ݙتے۔ ہݨ تہاݙے نال ہیں سئیں۔ انشاء اللہ تہاݙیاں خدمتاں کریسوں۔ عزیر مغل صاحب فرمیندن سئیں کہ بھرا میݙے ناں دی ہک ویڈیو بݨاؤ۔ سݨاں سئیں انشاء اللہ تعالی بݨیسوں ضرور بݨیسوں۔ کلور کوٹ اچوں واہ بھرا واہ ٻہوں سوہݨی جاء توں آئیں توں میں کجھ عرصہ بھرا اٹک رہ ڳیاں وئیں۔ اٹک کولو جیلے میں اپنڑے تل وطن داندامی اوں موقع چلدی ہئی ہک ٹرین خوشال خٹک سی اوندے اتوں میں سفر کریندامی تے کافی عرصہ مطلب روٹین رہ گی اے آونڑ ونجنڑ اوندے تے ٹرین دا سفر میکوں بہوں پسند اے۔ ایں واسطے وی سمھݨ دی جاہ ہوندی اے، ٹرݨ پھرݨ دی جاہ ہوندی اے، رفع حاجت دی جاہ ہوندی اے، ٹرین رکدی اے بندہ سٹیشن تے لہہ ویندے، اتھوں دا ہک آپݨا ماحول ہوندے۔ لیکن جیڑھے کلور کوٹ کول اندے ہن اسیں تے او کھڑکیاں، شیشے، دروازے آپݨی بوگی دے۔ میں کوشش کرینداں وی بھئی ونج کینے جیڑھے برا کھولی بیٹھے رہندن انہاں کوں آہدم یار مہربانی کرو انہاں کوں بند چو کرو او کیوں سئیں کلور کوٹ دی جیڑھی ریت ہے نا سئیں اوندا کوئی پتہ نہیں لگدا او کڈو پیہے ویندی اوندا اوندا پتہ وی نہیں لگدا جلے اوں رستے کولو ویندے ہیں نا سئیں اساں تے او ٹرین ساری ریتو ریت بندے ریتو ریت جیڑھیاں بھینڑی ساڈیاں انہاں آکھن میک اپ کیتی بیٹھ رہیاں انہاں دا ڈبل میک اپ تھی ویندا اتھاں خیر بہوں چنگا علاقہ ہے سیں کلور کوٹ بکھر اے سارا علاقہ ساڈا لئیے آلا سیں میں ہک دفعہ بکھر وی پھس گیا میں آونا ہی میں اپنے وطن دے اتے تے بس میں کوں کوئی ہک ویگن تے باندا ہمی او میاں والی گھن ویندا ہئی ٻئے تے باندا ہمی او بکھر گھن ویندا ہئی وت بکھر والے کنے باندا ہمی او وت میاں والی گھن ویندا ہئی ایویں چار پنج گاڈیاں وٹینجے ہیں وٹینجے ہیں وٹینجے ہیں سنڑاں حالات اے ہن تھئے بھئی اینڈ تے میکوں ہک بندے مشورہ ڈتے اوں آکھیا یار اے لوکل تے نہ بہہ توں فلانی ہک جاہ ہے چوک ہے اتھاں ونج کھڑ اڈو کولو اسلام آباد پنڈی والیاں گاڈیاں ہوسن اوں دے اتے ٻاہیں تے پچھے آپݨی جاہ تے ونڄ پہنچسے۔ خیر او وی ہک وقت ہئی جیں ویلے اساں وی اتنا کوئی گھر دے ٻاہرو کائنا نکلدے ہاسے۔ گزر ڳئے وقت خیر تہاݙے علاقے کولو میکوں اے ساریاں ڳالھیں یاد آ ڳئن۔ شاکر صاحب دا ݙوہݨا سئیں عزیر مغل صاحب تہاݙے ناویں سئیں۔ فرمیندن سئیں کہ جݙاں نکھڑے ہاڑ دا موسم ہا جݙاں ڳاہ ڳاہندے میݙا ہاں لاہندے جݙاں نکھڑے ہاڑ دا موسم ہا جݙاں ڳاہ ڳاہندے میݙا ہاں لاہندے اونویں وقت ݙوپارھاں ٹاہلی تے آ کاہ ٻاہندے میݙا ہاں لاہندے جیویں واہندا پگھر پجھیندا ہاں کونویں ہݨ ویہندے میݙا ہاں لاہندے میݙا شاکر چلھ تے نئیں ݙسدا جݙاں ݙینہہ لاہندے میݙا ہاں لاہندے جݙاں شاکر چلھ تے نئیں ݙسدا میݙا شاکر چلھ تے نئیں ݙسدا جݙاں ݙینہہ لاہندے میݙا ہاں لاہندے۔ عزیر مغل صاحب بھرا اساں تہاݙے ناویں ہک ݙوہڑا پیش کر ݙتے سݨا سئیں کمال مہربانی دوستو ٹائم ڈھیر تھی ڳئے رات دے ٻارہاں وڄدے پئن جیڑھے جیڑھے بھرا اساکوں اڄ سٹریم تے جوائن کیتے اساں انہیں دے ٻہوں ٻہوں شکر گزار ہیں سݨا سئیں کوشش کریسوں جو انشاءاللہ تعالی ایں سلسلے کوں جاری رکھوں ہر ہفتے آلے ڈینہوار رات ڈاہ وجے کولو گھن کنیں بارہاں وجے تک انشاء اللہ تعالی سٹریم کریسوں تساں بھراواں نال گپ شپ لیسوں جیڑھے جیڑھے بھرا اج ساڈے نال رہ گن سئیں جنہیں جنہیں کمنٹ کیتے انہیں دے ناں میں ہک دفعہ پڑھ ڈناں سمیر خان صابر خان ساڈے نال رہ گن سئیں عمران خان رہ گن سئیں ناصر اقبال رہ گن سئیں۔

جام صاحب دی شاعری سئیں انہیں دا براہویں دا ناں ہئی جام جام انہیں کمنٹ اچ کتھیں ناں لکھیا ہئی آپنڑاں میکوں او کمنٹ ملدا نئیں پیا بہرحال انہیں اے چینل دا ناں ایہو ہیسی کمال مہربانی تساں ساکوں جوائن کیتے۔ جام راشد صاحب انہیں دا ناں ہیسی کمال مہربانی تساں ساکوں گول کیتے کمنٹ سئیں۔ اوندے بعد عزیر مول صاحب سئیں ساڈے نال رہ گن سئیں۔ کمال مہربانی بھرا پردیسی فرید صاحب سئیں کمال مہربانی سئیں۔ فرید بھرا انشاءاللہ تعالی تہاڈی فرمائش پوری کریسوں اج دے پروگرام دا وقت ختم تھی گئے۔ ناراض نہ تھیسو جے اسیں جام راشد تھیم وی سیں کمال مہربانی بھرا اساں تیڈا ناں گھن گھدے پریشان نہ تھیو محبتن سیں تو جاں تے گزارش ہے کہ یار جلے میں اپنے چینل تے ویڈیو اپلوڈ کریندا میں ڈیدھاں کہ نائنٹی ایٹ پرسینٹ لوگ او ہوندن جنہیں

میڈا چینل الحمدللہ مونیٹائز ہے اوندے باوجود وی ہک سال پورا تساں ڈیکھو میں ایں چینل دے اتے کم نئیں کیتا باوجہ میں اپنڑیاں کجھ ذاتی مجبوریاں دے کنیں اگر میکوں پیسیں دی لالچ ہووے یا میں مجبوریاں کوں سائیڈ تے رکھاں وت وی میں اپنڑیاں ویڈیو اپلوڈ کریندا رہ ونجاں لیکن میڈے ایں چینل بنڑاونڑ دا مقصد اے ہے کہ ساری شاعری جیڑھی ہے وسیب دی او دور دراز تک پہنچے۔ ساکوں میں شروع شروع اچ جیڑھا ویڈیو اپلوڈ کریندا میں انڈیا اچوں کجھ بھرا ہن جیڑھے ساکوں سنڑدے ہن سرائیکی ول انھاں کولوں میڈے کولوں انھاں پچھے سی تساں ویہاڑی دے کولوں راہندے وے میں آکھیا نا سی میں تاں بہوں پریں راہنداں کوئٹے آلے پاسے راہنداں تے انھاں آکھیا سی اساں اتھاں راہ گیا سے ویہاڑی آلے پاسے فلانی جاہ ہئی ایڈو تے اوڈو تے اساں ہن جیڑھا نا اتھوں لڈ گئے ہیں انڈیا گئے بیٹھے ہیں اج تہاڈی او وی بیسیکلی سرائیکی ہن اتھاں مطلب رہ کے نے او سرائیکی ٻولیندے ہن تے او اتھاں وی آپݨی اوہا سرائیکی زبان الیندے ہن۔ انہاں آکھیسئیں تہاݙے چینل تے اساں جیلھے تہاݙی زبان سݨدے ہیں سرائیکی دل خوش تھیندے سئیں۔ تے اوندا کمنٹ پڑھ کے نے اوندی ڳالھ پڑھ کے نے میکوں واٹس ایپ تے وی رابطہ کیتا ہئی بھرا مطلب دل خوش تھئے کہ یار ݙیکھو۔ ساݙے تل وطن دی شاعری کوں لوک اتنا پسند کریندن کہ غیر ملک ٻہہ کنیں اوندے علاوہ ساݙے پردیسی بھرا ہن جیویں جرمنی چوں بھرا آیا ٻیٹھے ہک سعودی دبئی آلے پردیسی بھرا ہن مقصد انھیں کوں آپݨے تل وطن دی یاد ݙیواوݨ اے آپݨی ماء ٻولی سݨاوݨ اے دل خوش کرݨ اے باقی اے ݙوہڑے قصے کہانیاں اے تاں زندگی دا حصہ ہن چلدیاں رہ ویندن میں نہ تاں کوئی ٻیا تہاکوں سݨا ݙیسیسیں۔

میݙے سدھے خواب دی تعبیر الٹی تھی ڳئی ہر ڳیا مقسوم تے تقدیر الٹی تھی ڳئی وقت دے شاہاں کوں میں لکھیا جو مظلومی دا خط وقت دے شاہاں کوں جو لکھیا میں مظلومی دا خط اتھاں ونڄ کے ݙیکھاں کیویں تحریر الٹی تھی ڳئی سوچاں ہم انصاف تھیسی ونڄاں عادل کول میں۔ میݙی دھاں خود میݙی دامن گیر الٹی تھی ڳئی۔ جو حفاظت واسطے میں آ ݙتی مہمان کوں۔ اوہا گردن میݙی دو شمشیر الٹی تھی ڳئی۔ اوہا گردن میݙی دو شمشیر الٹی تھی ڳئی۔ قوم کوں شاکر جڳاوݨ دا جو آیا ہے خیال۔ بے شعوری وستی وچ تقریر الٹی تھی ڳئی بے شعوری وستی وچ تقریر الٹی تھی ڳئی ایندے نال اسیں اج دی سٹریم دا آغاز کریندے ہیں ایں معاشرے وچ ایں وسیب دے وچ جتنے وی ساڈے سرائیکی بھرا ہن گزارش ہے سونا سئیں اگر تساں ساڈی اسٹریم کو ڈیدے پے وے ساڈی ویڈیوز کو ڈیدے وے تے بس دوستاں نال شیئر کر دیتا کرو تاکہ جتنا زیادہ دوستاں تک ساڈی ویڈیوز ویسی او ساڈے انہیں بھراویں دا کلام سن سن فی الحال میں کچھ ڈیماریں کولو صرف شاکر شجاع آبادی صاحب دا کلام اپلوڈ کرنا پیا ہاں ایندے علاوہ انشاءاللہ تعالی ساڈے وسیب دے ڈھیر سارے اینجے شاعر ہیں جڑے کمال لکھدن سئیں انشاء اللہ تعالی انہیں دی شاعری بھی تاری خدمت وچ پیش کرے سوں چس چوے سوں بھراویں کوں تاجا فرمائشاں بھی پوریاں کرے سوں جڑے ڈوڑھے تساں آکسو او بھی تاکو سنے سوں تے انشاء اللہ تعالی امید کافی ہے جے زندگی باقی رہے گی تے تارے نال رہسوں انشاء اللہ تعالی اللہ پاک تاکوں سارے وسیب کوں